Ga i weld dy waith cwrs di? Na. Dwi eisiau A. Pawb eisiau A. Gorfod cael A? I coleg? I mam. O oh, ie. Yeah. Na. Please! Na! Pam ddylen ni nid fam dyn browd? Uh, ti'n mynd i cael A, falle A seren ym mhob pwnc, dyna mae pawb yn weid. O, fi ddim yn falch. O, oh, dyn nhw ddim yn dy garu di. Dyn nhw ddim yn fyw. Ddim yn fyw? Wedi marw. Wedi marw. Ie, yeah, wedi marw. Rhywbeth yn bod y ti? Na. Pam os rhaid ti ailadrodd popeth da? Wi ddim! Fel arfer. Fi'n casau pobl sy'n ailadrodd. Alright. O'n i just ddim yn gwybod. Fi hefyd yn casau pobl sensitif sy'n methu gorffen brawddegau. Alright, o'n i just ddim yn gwybod bod rhieni ti di marw. Na, wel, ti yn nawr. Ac os does dim os da ti, mae gwaith dy fi wneud. Na, pan maen nhw'n galw fy nyn yn stafell astudio. Sut? Oh. Crash. Car, E470. Oedd darn feddw a drifodd e syth mewn i lori. Articulated lori o Denmark. Sorry, Callum, o'n i ddim yn gwybod. Oedd e'n cario chicken shit. Yn ori, dim dad. Timod, stwff na ti'n cael mewn garden centres? Twli fe ar yr ardd. Pellets. Wedodd pawb bod e'n suicide. O'n i ddim yn gwybod. Sa i'n credu fod llawer o pobl yn gwybod. Gafodd pawb eu lladd gan yr impact. Mam, Dad a chicken shit o Denmark 'fyd. Oedd brains Mam ar hyd y sedd gefn fel Kennedy. Kennedy. JFK. Wi'n gwybod pwy yw Kennedy, cymryd hanes. Ti byth yna. Dal yn cymryd e. God, o'n i'n meddwl taw mam ti oedd y menw yn y noson rieni. Ti rili yn edrych fel fi. Ife chwa'r dy fam, dy anti yw i? Falle. Falle. Naill ai ma ddim modryb i ti neu ddim, sdim falle. Popeth yn sicr yn dy fi bach di, yndyw e? Na. Du a gwyn, dim grey zone. Oes rhaid ti edrych mor dwp? Sai'n dwp. Sbonio ar Greyzone i fi de. Primo Levi, hanes lefel A. Mae'n nodi fod angen peidio edrych ar y byd mewn ffordd manicheaidd. Da a drwg. Right. Angen astudio'r llwyd er mwyn deall dyn. Pob Nazi'n ddrwg, pob Iddew'n dda, bywyd yn fwy cymhleth. Drygion un fwy cymhleth. Dau on un fwy aneglur. Oh. Geiriau Lefi, nid fi. So yw hi'n fodryb i ti, neu na? Lladdodd ei hunain, Lefi. Methu byw gyda byw. Ti newydd wneud hwnna lan? Na, fi ddim. Na fe yw'r unig un. Survivor's guilt. Na. Am dy fam a'r chicken shit. Ti newydd wneud hwnna lan. Mam ti oedd e yn y noson rhieni. Mae mam fi'n nabod ti, o'n nhw'n ysgol fach 'da'i gilydd. Ateb fi, welodd mam hi wrth y drws ffrynt a wedi ddi-thoi, Mam Calum! Ai? Ateb fi, Ai mam ti oedd e? Ateb fi! Be ti'n neud? Mam ti oedd e, nag ife? Wel, be sy'n bod i ti?

Oni bai bo ti moyn trafod sad sa Glegor mam ti dy fin gynta? Wel. Na. Na o'n i ddim yn meddwl ni, cos gymrith hynna wers gyfan o be fi di glywed. Ti fod i gorffen? Ie, fi newydd neud. Mae angen bod mewn fory. Fory? Ie, fory, nath Roberts methu dyddiade, wedodd e wers dwethaf. O'n i ddim yna. Ti byth yna.